San Mateo capítulo 16. Fariséo ha saduceokuéra oho Jesús rendápe ha omoñuhã hag̃ua chupe ojerure chupe ojapo hag̃ua mba'e hechapyrãva, péicharõ ha'e ohechaukáta Tupã ombou hague chupe. Jesús katu he'i chupekuéra. Kuarahy oikévo peẽ peje ára porãta hína, pehecháramo ára pytãmbaha ha ko'ẽvo katu peje ára vaíta hína. Ára ningo ijaraipa ha pytãmba. Peẽ ningo peikuaa mba'épa ojehúta árare pe mañárõ. Mba'éicha rupi piko ndapeikuaái mba'épa he'ise umi mba'e ko'ág̃a ojehúva? Tekove ahẽ ko'ag̃aguánte, Tupãre ojerovia'ỹva, ojerure ohecha hag̃ua mba'e hesapyrãva. Ndojehechaukamo'ãi peẽme mba'eveichagua mba'e hesapyrãva. Tupã ohechaukáta peẽme. Maranduhára Jonás rehe ojapo haguéicha. Upépe oheja chupe kuéra ha oho. Hemimbo'e kuéra og̃uahẽvo pe yguasu mboypýri, ohechakuaa hikuái hesarái hague ogueraha hag̃ua ho'uvarã, ha Jesús he'i chupe kuéra: “Peñeñangarekóke umi fariseo ha saduceo kuéra pan mbovuha rova mokõigui”. Hemimbo'e kuéra katu he'i ojupe: “Upéva ningo he'i ndajarúigui pan, Ha Jesús oikuaa mba'épa he'i hikuái ha pévare he'i chupekuéra: “¿Mba'ére piko peñe'ẽiterei ndaperekoiha pan? Pejerovia'ietépa cherehe? Ne'ĩra pehechakuaa ajépa. Napenemandu'ái nga'u piko amboja'o hague cinco pan cinco mil kuimba'épe ha mboy ajaka pembyaty hembyrégui? Napenemandu'ái nga'u piko Amboja'o hague umi siete pan umi cuatro mil kuimba'épe, ha amboy ajakápa pe mbyaty hembyrégui? Ndapehechakuaái ra'e nañe'ẽi hague peẽme pan rehe. Ha'ese kuri peẽme peñeñangareko hag̃ua umi mba'e fariséo ha saduséo kuéra ombo'évagui. Upépe ae, ohechakuaa hikuái Jesús nde'íri hague chupe kuéra oñeñangareko hag̃ua pan mbovuhágui. Pe he'ise va'ekue chupe kuéra niko oñeñangareko hag̃ua umi mba'e fariseo ha saduceo kuéra oporo mbo'évagui. Jesús oho táva Cesarea Filípope ha upépe oĩ aja oporandu hemimbo'e kuérape. Mavaha che yvypóraicha aju va'ekue piko he'i opavave? Ha'e kuéra he'i chupe. Oĩ he'ívandeha Juan Bautista, oĩ he'ívandeha Elías, ha oime katu he'ívandeha Jeremías térã ambue maranduhára. Jesús oporandu chupekuéra, Ha peẽ piko mba'e peje, Mávapa che? Ha Simón Pedro he'i chupe. Nde ha'e hína pe Mesías, Tupã rembiporavo ha Tupã oikovéva Ra'y. Jesús he'i chupe. Pevy'aitétapa nde, Simón? Juan ra'y, avave rupi nde reikuaái kóva, che Ru yvágape oĩva oikuaakã ndéve. Che ha'e ndéve, nde ha'eha Pedro, kóva ko ita ári amopu'ãta che iglésia, ha mba'eve ivaíva ndaipu'akamo'ãi hese. Ame'ẽta ndéve ñesãmbyhy yvágagui oúva rokepe'ãha, ha opa mba'e reñapytĩva ko yvy ári oñeñapytĩta avei yvágape. Ha opa mba'e rejoráva ko yvy ári ojejoráta avei yvágape. Upéi Jesús heta he'i hemimbo'ekuérape ani hag̃ua omombe'u avavépe ha'eha pe Mesías, Tupã rembiporavo. Upe ára guive Jesucristo oñepyrũ he'i hemimbo'ekuérape ha'e oho va'erãha Jerusalénpe, ha upépe myakãharakuéra, pa'i ruvichakuéra ha umi Moisés rembiapoukapy mbo'eha, Heta ombohasa asytaha chupe, he'i chupe kuéra ha'e ojejukataha ha oikove jeytaha mbohapy ára rire. Upépe Pedro ogueraha chupe ha'e ñuhãme ha he'i chupe anive hag̃ua péicha oñe'ẽ, he'i chupe. Mba'eichavérõ che Jára, Tupã naikatúi oheja ojehu ndéve péicha. Jesús katu ojere ha he'i Pédrope. Ejei chehegui Satanás, nde che rapejokose reína. Nde ningo yvypóraicha ary ñandu ko'ã mba'e, ndaha'éi Tupáicha. Upéi Jesús he'i hemimbo'ekuérape, Oiméramo chemoirũséva, toñembyasarãi ijegui, tohupi kurusu ijapére ha tachemoirũ. Pe hekove rehakãte'ỹva omanóta, pe omanóva cherehehápe katu oikovéta. Mba'épa oguenohẽne yvypóra oguerekopárõ opaite mba'e ipópe ha ojehundíramo ha'e? Mba'eve. Mba'épa ikatúne yvypóra ome'ẽ oikove jevy hag̃ua? Mba'eve. Che yvypóraicha aju va'ekue, aju jevývo, ajúta che Ru reko mimbipa reheve ha hemimbo'ykuéra reheve. Ha upévo Tupã omyengoviáta peteĩteĩme hembiapokue ojerureháicha. Añetehápe ha'e peẽme, ko'ápe oĩva apytépe oĩ nomanomo'ãiva.